şol e, Türkmenistanda baş prokuror we ýene-de 11 sany respublikan e, welaýat prokurorlary işden aýrylypdyr diýen habar ýaýrady. Indi ýadyňyzda bolsa, mundan iki aý ozal eden gürrüňçiligimizde aýdypdykmy? Güýjüleniji ministrler giç galsa, indi häzir şu Aziadadan soň wezipesinden boşadylmaly bolýar, wezipesinden aýrylar. Şol biziň beren prognozymyzyň birinji bölümi ine şu gün şu gün ine baş prokuror wezipesinden çetleşdirildi. Siz şuňa nähili baha berýäňiz? Ol diňe wezipesinden çetleşdirilen aga. Ol il içinde ýöne ina Aýna, Halal! Ak ýürekden diýip myňyldan bolup gürlýä ol. Ýöne welin dereginde şo taýda ol adamlar çykýara şo taýda. Çykan ýerinde elinde naruçnik onuň. Ol göni KGB agajy. Ýöne esasy mesele diňe o däl. Häzir täze prokuror goýuldy. Täze prokuror edil şu wagt ady ýadyma düşenak, ýöne şol oglan ozal prokuraturada işlän, soň umumy ýaňky oňa-muňa bir gözegçilik eden adam ol. Öz ynamly, ynam bildirilýän adam şol. Ýöne şol adam indi jellat roluny oýnamaly bolýar. Bu prokurorlara ýelka etmeli. Ol hemme agzalan adamlar. Şol oň içinde ýerde bir türkmenatlaryň başlygy bar Annaýew diýilýän. Hawa. O-da Aman Saparoýda ma ol. Onam işinden aýyrdylar. Eşitdiňmi? Hawa, düýn aýyrdy. Hawa, düýn aýyrdy diýip şo gürrüň eşidildi. Ýöne şol aýrylan adamlaryň hemmesi barjak ýeri owadan ýeke. Indi şu meselede özüň näme pikir edýäň? Bulaň hemmesi ýyly-ýyly biri-birini basyşyp ýörler-dä. Indi häzir bu täze goýlan prokuror indi häzir MWD-näm basmaly, bu KGB-näm basmaly. Şu wagt KGB prokuraturany tutdy. KGB, MWD, bu altynjy odel diýer, bular häzir prokuraturany tutan adam. Yz ýanyndan. Bu täze goýlan prokuror häzir indi KGB-nem tutmaly, MWD-nem, hemmesinem basmaly. Bu bolup ýören iş näme? Bu ne düzgündi? Diýemeda, gelin aga, bu düzgün şu gün ýola goýlan düzgün däl-de, bu Nyýazowyň döwründen bäri gelýän düzgün. Berdimuhamedowyň mugallymy Nyýazow, oňam okuwçysy Gurbanguly. Bular eýýäm ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri şu oýny oýnap gelýär, kadrlar meselesini. TGB-iň başlygynyň eli bilen prokuraturaň başlygy aýrylýar, prokuraturaň başlygynyň eli bilen KGB-iň başlygy aýrylýar, KGB bilen prokuratura birleşip MWD-iň başlygyny aýyrýarlar. Şeýtdirip, şol kadrlary birek-biregiň garşysyna goýup, küşgürip, ol diktatorlar häkimiýetini saklap bilýärler-de. Men şu soňky ýigrimi iki ýylda bir ýerde görmedim, şu güýç ulanyjy ministrler, meselem, Aýdaly, KGB-niň başlygy, prokuratura, MWD-niň başlygy ýa-da, aýdaýly, goşun ministri, indi dört pudak-da döwletiň esasy goragçysy ýa sütüni. Şularyň dördüsi bir bir ýerde oturyp çörek iýen adam däl. Şular dördüsi oturyp bir ýerde ýurduň maslahatyny eden adam däl. Bular asla biri-birine ynam ýok. Ynam ýok. Bir-birinden gizlenip, bir-birini diňläp ýaşap ýören adamlar. Olaryň hemmesiniň umumy düşünjesi ir-u-giç şularyň hemmesiniň basyljagyny hemmesi gözi ýetip durýar. Sebäbi ýörelge bir, Nyýazowyň ýoly. Onnoň kimi goýulsa-da, şu wagt indi täze goýlan prokuror. Oňam barjak ýeri ahyry Oguzdan nepes. Ine, diýeli, ýaňky bi Nyýazowyň jan penakäri bolan. Kim ol Akmyrat Rejepow? Akmyrat Rejepow indi şol Berdimuhamedowy gollan adam. Nirede gutardy durmuşyny? Owadan nepä düşdi. Şu ýigitleň hemmesi, özem özünden ýaş oglanlary goýýardy. Şu ýigitleň hemmesiniň barjak ýeri Owadan nepe, özem şondan gowy bolmajagy bularyň gözi ýetiber. Özbek we özünden ýaş oglanlar goýýar beýanky, çalşyp dur, ýöne hiç haçan umumy alyp barýan syýasatyny, durmuşda alyp barýan sosial, ýagny syýasat, ykdysady ýoluny üýtgetmez. Ondan diktator diýilýän režim elmydama gutarýan ýoly. Şol agzy gan bilen ýaňky tutsak, başga hiç mesele ýok munuň. Sebäbi hiç haçan sen şu wagt Nyýazow ol bir demokratiýa ýol bilen ýörýän. Ol aýdýar ol Medinewsde serediň diýen bolýar. Myňňyllap gürleme bir netem bar muň ýaňky bir bir düzgünem tapynypdyr. Ýöne näçe daş töweregine gül üýşürende-de. Nähili tawusyň gurgy ugudan bolýanam bolsa, ahyry oň düýbünde towuň büzmeginden başga zat ýok ol. Halkyň görjegi, sen o taýda sen MWD bol, KGB bol, prokuratura bol, sen kim bolsaň bolaý, barjak ýeriň ahyry towuň büzmegi, görjegiň, barjak ýeriňem ugudan nepe, başga hiç. durmuş görermi? Hakykatdan hem şeýle-de, soňky şol ýigrimi iki ýylyň taryhy Türkmenistan garaşsyz bolaly bäri, ine, bir ministr ýog-a şol öz abraýy bilen işläp işinden giden ýa abraýy bilen işläp pensiýa çykan ýa bir ýurduň içinde arkaýyn ýaşan. Hemmejigi owadan-depeden çykan. Biri ýok. Näme üçin indi şu günki gün düýn şo halypam aýrylyp turupdyr. Indi ol eýýäm şu mahal emme-de Owadandepede bir boşan şkolkany tutmaýar. Ertesi gün Kallyby basan şolam otap barmady. Bulam düzgüni bu ýene ýaňky aýdylýan bir ertekide aýdylşy ýaly bu ýolbarsyň gowagyna girýän emme yz barda çykýan ýokda. Bulam hemmesi hökümede girýär, ýöne şo taýdan abraý bilen hökümetden çykýan adam ýok. Men owadan nepede otyrdym. Hawa. Onnoň şo taýda gürrüň berýär oglanlar. Bir guwanlyk diýýärmi, näme, ýaňky bir prokuraturada bulaň üstünden gözegçilik edip ýören adam. Agzy žwaçkaly, aýagyny bu ýaňky giripdir kamera, bu ýaňky aýagyny bu demir şponkanyň üstüne goýup, Kim, familiýaň näme? Eliň bilen edeniň gerdeniň bilen çekersiň, diýip, watjykladyp, agzyndaky žuwaçkasyny gurlap ýören adam bäş-alty aýdan soň bize aňyrdan gysyba düşünmäge kidiriýär. Şolaň oturan nemesi bar ýaňky kameranyň agzynda. It uwlan ýa-da uwulýan, şopur-purur bolanda. Bolubilseler biz şowe biziň baran ýerimiz şo ýol. Barjak ýeremdir, görjek günemdir. Ýöne bu zatlaň ahyry bir soňam-a bolmalymy? Elbetde. Hä? Bu millet ahyry bir düşüner, oýanar. Bu zatlaň ahyry netijesi bul Liwiýa ýalak ýa Yrak ýalak kyrk ýyldan, otuz ýyldan soň däl, sebäbi döwür üýtgäp barýar. Siwilizasiýaň durmuş depgini üýtgäp barýar. Gün-günden bular işlände bar-a, Şonuňky ýaly otuz-kyrk ýyllap ýaşaryn, edenimi ederin, dogan-garyndaşymy sürjek ýerine sürerin, onsoň näme bolýanyny Alla bilýär diýip otyr bi Berdimuhamet. Ýa-ni, ýöne durmuşyň iki ýeri, özem içjek ýeri ýok. Oň üçin millet Oýanaram özüniň inim talabam eder. Bu halkyň haky bar bu. Halkyň haky bar. Halk talap etmegä haky bar. Ähli hak hukugy elinden alnan halkyňam gozgalaňa galmagada haky bar. Şol ine Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasynda ýazyly şol. Onda oýlap tapar. Berekella.